Chibai vek ule, in lo tha em? Tun chumah chuan kum sanghnih pathuma film tih chhuah, biographical movie, chona thar min pe theitu tur leh rilru khawih zet mai kan thlir ho dawn anga, Homeless to Harvard tih a ni a, Liz Murray chanchin behchhana siam a ni. Kum sang kha zakua sawmriat pariat daih tawh kha a ni a, chhungkaw mumal loh hmel zet hi an rawn lang nghal a. He chhungkua ah hian nu leh pa te chuan fa chu an hring ve ngei a, mahse an fa te chu an enkawl peih lo va, inchhunga an mawhphurh leh chhungkua in an mamawh te pawh an ngaihtuah lo va, an fa te chu hun harsa takah an din tir mek a ni. Hetiang ang hi dysfunctional family kan ti mai thin a. He chhungkua a nu leh pa te hi a hming chuan an awm ve ngei a, mahse an pahnih chuan drug addicts an ni a, Rihlo bawiah an tang nghet tawh lutuk a, an fate chu an ngaihsak lo hrim hrim a ni. Fanu pahnih an nei a, a upa zawk chu Liza a ni a, a naupang zawk chu Liz a ni thung. An fanute pahnih hi an talented in an fing em em mai a, mahse an nu leh pa te hian an enkawl mumal lo va, inchhung pawh tihfai a ni ngai lo va. hna an thawk ngai lo bawk. An fate'n an theh ang ang a, an thawh chhuah sa pawh chu damdawi tih nan an hman zawh sak zel mai a ni. Hetiang nu leh pa hi an awm thei dawn em ni? Liza leh Liz hian ni hnih chhung chu engmah an ei tawh lova. Mahse an nu leh pa te chuan eng atan mah an ngai lova, inchhung mamawh laina tura pawisa an khawl ve ang te pawh an nu ber chuan a chhuh sak zel thin a. Chhungkuaah hian nu zawk emaw pa zawk emaw a lo dik lo a nih pawhin pakhat zawk chuan siam that hna thawk thin a. Mahse he mite chhungkuaah hi chuan nu leh pa a khawi zawk zawk mah fel an awm si lova. An pa ber hi Peter-a a ni a, a ni pawh hi ruihhlo ngai a ni a, inah chuan TV enin a thu a, inchhungah chuan mawhphurhna engmah nei lo ang maiin mahse mi fing tak mai a ni a. Hei hi thudik a nih avangin sawi lan ve ngei ngei a ngai a, a knowledge pawh zau a, mahse rui reng chung chuan knowledge tih velin awmzia a nei thei lo. Ruihhlo ringawt a buaipui si a, enga tan mah tangkai lo a ni. An fanu ten an thawh chhuah pawi zan pek duh loh chuan an nu chuan damdawi ka ti lo a nih chuan ka lu hi a puak keh mai ang ti ten a vo thin a, ka tih loh chuan ka thi mai ang, khawngaihin pawisa chu min pe rawh u a ti a, Liza chuan a pe duh lo va, mahse Liz chuan a nu chu a khawngaih em em a, a tia zawk a nih avangin, A nu chu eng ang mi pawh lo ni se, a khawngaih leh tlat thin bawk si. A nu chuan a nunna a chan tak tak mai ang tih te a hlauthawng a, chuvang chuan hah taka a pawisa thawh chhuah chu a nu chu a pe leh nge nge thin a, pawisa hmuh rual chuan a nu chu rang takin a ruihna tur damdawi lei tur chuan a chhuak nghal nal nal a. Liz chuan a nu chu a ngaihtuah em em a, Ka pa, ka nu mit hi a fiah tawh bawk si lo va, hmanah pawh ma inpawih chan chhuhsak tawh a, hau u, va en zui ang u, a ti a. A pa chu engtin tin emaw a hruai lui thei ta a. A nu ber chuan damdawi zuar ho hnen atangin damdawi a lo lei mek a. Peter-a chuan Liz chu tah hian lo awm la, ka va en thli thlai ang e, a ti a. Tichuan an nupa chuan damdawite chu leiin hmun dangah Liz chu an kalsan ta daih mai a. Chutih lai chuan Liz chu a rilṭam em avangin bawlhhlawh bawm a mi ei tur ning nawi paih te chu a lo ei a. A hnuah chuan an nu leh pa te chu inah chuan an rawn huah a. Peter-a chu rui vak angin a lang lo a, mahse nu ber chu a rui em em mai a. An thawm riva chu hriain an ṭhenawm khawveng te chu an mang ang a, social service an ko ta tawp mai a ni. A chhan chu midang te mu thei lova lo siam fo tawh vang a ni a. a tih ziah dan a ni. Social Service te chuan a nu chu Rehabilitation Centre ah hruai an tum ta a, a ruihhlo ngaihte a bansan theih nan an ti a. Peter-a hnenah chuan, Kan lo kal leh hunah chuan in hi a fel faiin chenna tlak a ni tawh tur a ni. Naupangte chenna tlak a ni tawh tur a ni. Chutiang a nih loh chuan naupangte hi Foster Home ah kan dah ang, an ti a. Liz chu a ṭap nasa em em a, Ka nu hi kaltir rawh u. Ka nu bulah ka kal duh a ti chul mai a, an thenawm a awm pi aiva chuan Liz chu a lo tlem a, Bawihi, tap tawh suh, i nu hi a va awm a nih chuan a insiam tha dawn alawm, ruihhlo a ti tawh lo vang a, a tha vek mai ang, a ti a. Liz chu school ah chuan a kal a, an chhungkaw khawsak a harsat em avang chuan Liz chu kar khatah vawi khat te thla khatah vawi khat te school a kal thei tawk thin a, A chhan chu a u nen hnan thawh ngai a, an thawk lo a nih chuan an ngei dawn a ni bawk si. Nu leh pa rin tur an nei bawk si lo. Thawmhnaw fai tha mumal pawn nei lo va, an insuk ngai lo avangin vun natna te pawh a nei chho nghe nghe a. Hun harsa tak a tawk mek chung hian Liz chuan an zirlai a thiam thei em em mai a. Nitin school a kal thei lo va, mahse exam apiangin pakhat hna ni ziah a, A rimtui loh thin em avang chuan naupang dangte chuan an chheihnawmna nasa em em thin a, a samte pawh a pawr pheng pheng a. Mahse Liasi thluak chu eng lai pawn a fim kak zel a, an chheihnawmna na te chu ngaithla liamin a zirlaiah chuan rilru zawng zawng a pe thin a. Class test an nei dawn a, mahse zirtirtu chuan nang chu thlakhat hnuaia i rawn kal leh chauh si a, Test question ho hi engmai thiam lovang ti chung chuan question paper chu a lak let sak a, mahse Elias chuan nilo ma'am, question hi a har lo hlawm lutuk ka thiam ang a ti a, an zirtirtu chuan mak ti deuh chung chuan question a chhan ve chu a phal sak ta a, a hnuah chuan an zirtirtu chuan Liz engatinge thawmhnaw fai ilo hak ngai lova, i sam lah a thur thei bawk si. Harsat na i nei a mi? a ti a. Mahse Liz chuan a nu leh pa mi ten sawi chhiat theihna tur ang thil chu engmah sawi chhuah a duh lo va, inchhung thil chu inchhungah tawp rawh se a ti rilru tlat a. Tihpalh, keimah thiam lo a ni, ti che in a chhang a. Zirtirtu chuan thawmhnaw thar a rawn pe a, in leh lo nei lo naupang te tan a dah that a ni a. Test paper chu a pe nghal bawk a, mark za ah mark za lai mai a lo hmu a. Zirtirtu chuan, Engtin nge zawhna zawng zawng hi dik vek hian i rawn chhan thiam a? Thla khat chhung chu school i rawn kal tawh bawk si lo va, a ti a. Liz chuan, Kan thenawm ah pe aiva a awm a, thil hlui a la khawm thin a, encyclopedia hlui hi min pe a, chumi ka chhiar atang chuan zawhna kha ka chhang thiam a ni, a ti a. Zirtirtu chuan, E heu Bawihi, i fing in i thiam thei hle mai a, school ah hian nitin lo kal phei lo chu i bawn dawn lutuk. Nakinah chuan sang takah i awm thei dawn asin. Chuvangin naktuk atang chuan nitin school lo kal tawh rawh aw, a ti a. I na haw hnu chuan list chuan a chhanna chu piaiva chu entir a, I maw ka pi, lehkhabu hlui min pek ka chhiar thin kha, khami hmang khan hei full mark ka rawn hmu sin, a ti a. Piaiva pawh chu a lawm em em a, Bawihi, i nu pawh a lo haw tawh, a ti a. List lawm lutuk chu awmngaihna a hre lo a ni ber mai. Hmanhmawh takin a nu hmu tur chuan a lut a, hlim takin a nu chu a mark hmuh zat chu a entir ve a. Mahse, a nu hmelah chuan hlimna leh phurna engmah a lang lo. Bawihi, hetah hian ka awm thei lo va, Rehabilitation Centre-ah pawh ka awm thei tawh lo. Ka pa inah ka awm dawn a, Liza nen ka rualin in lo kal ve dawn nia. Liz chuan, Ka nu, ti nge tiang hian i sawi a? a ti a. A nu chuan, Bawihi, Aids ka vei a, damdawi a tihna lamah mi dang nen syringe thianghlim lo an lo inhman pawlh a, chuvang chuan Aids a lo kai ta a ni. Liza chu naupang mai a la ni a, kum sangkhat zakua sawm riat pariat velah kha chuan naupangten Aids chungchang hi an la hre tam vak lovin a rinawm. Mahse Liz chuan encyclopedia a lo chhiar tawh avangin a hlauthawng em em mai a, a nu a thi dawn tih chu a hria a, mahse a nu chuan doctor in engtin mai awm lovang min tia lawm. Lungngai miah suh, i thawmhnaw siam la, heta ka awm reng chuan i pa rui te ka hmuang a, ka insum zo lo palh ang. Hetiang chunga ruihhlo ka khawih leh nih chuan ka thi thuai mai dawn a ni, a ti a. Mahse Liz buaina chu a pa kalsan daih chu a duh bawk si lo. Zanriah ei tur an neih loh avang chuan Liz chuan biscuit tui a chiah chu a ei a. Chutiang boruak a nih lai chuan social service te chu an rawn kal leh a. I nu leh u hi khawngen awm, an ti a. Liz chuan, Ka pu te in an kal a, a lo ti a. Mahse Peter a chu a awm dan a lo la pa ngai reng a. In lah a hma ang reng thovin a lo la hnawk niai nuai mai a. Liz chu foster home lama hruai mai chuan tum ta a. Liz chuan, Ka kal duh lo, a lo ti a. Peter a chuan, Bawihi, hetaih awm chuan lehkha i zir tha thei dawn lo va. An rual hi an kal mai rawh, a lo ti a. Liz thawmhnaw chu a siam sak a. Tichuan Liz chu an rual chuan a kal ve ta a. Mahse Peter-a chuan a ruihhlo tihna hmanrua thirfiante leh syringe te a la dah hrap vek a, Nakin a hman tangkai leh tan a ti ni. Foster home-ah hian hetiang anga nu leh pa mumal lo fate hi an cheng thin a, an lo seilenna chhung ka awm dan ang ang chuan an awm thin a. Liz-in a nikhatna a toilet leh bathroom vel a tihfai lai chuan gang pakhat hian naupang dang chu an lo sawi sa a. an lo bully vel a, Liz pawh chu an bully nasa thei khawp mai a, Liz chuan rilru siam felin chulai hmun atang chuan a chhuah ngei a ngai a ni tiin. Mahse thil awlsam tak a ni lo, kum nga lai mai chulai hmunah chuan a lo awm ve ta a, tunah chuan kum sawm panga lo ni ve ta. Foster home chu a chhuah san a, a pu te inah chuan a va kal a, a nu leh u Liza awmnaah chuan a pu chuan bawlhhlawh paih tur hi a lo keng pah a, Lisa rawn hmuh rual rual chuan a lawm loh hmel hle mai a, a pu chu ramsa kawlh ang mai a ni a, Liz nu pawh a tet laiin kut a thlak nasa thin a, Liza pawh a lo lian tawh hle mai a, Liza hmuh chuan a lo lawm em em a, an inhmuh lohna a rei tawh bawk a, sawi tur an ngah hle a ni. Liza chuan, Ka nu chu room ah a awm a, va hmu rawh, school ka kal a hun tawh, a ti a, Liza kal hnu chuan Liz leh a nu chu an inhmu ta a, Kum nga chhung chu ruihhlo a lo nghei tawh a, chuvang chuan amah pawh a lo la dam a ni. A nu chuan Liz chu a lo lawm em em mai a, an pahnih chuan pawnan leng chhuak a, restaurant ah chawlin an hun kal tawh te an sawi dun a. A nu in ruihhlo a khawih laia Liz in a ngaihtuah thin zia te, chutiang thil te chu sawi dunin an titi a, an pahnih chuan an hlim em em mai a. Liz chuan a pa chanchin a zawh chuan a nu chuan, Bawiii, kan inthen tawh a. Kan in pawh kha a chhuahsan daih tawh lawm, a ti a. Liz chuan, Ka thil ho engtin nge awm? Ka encyclopedia te kha, a ti a. A nu chuan, Kan paih vek, a ti a. Liz chu a thin ur em em mai a, mahse, engmah sawi chhuak lo. A nu chuan, Bawihi, tikhan lo awm lawk la, ka lo let leh nghal ang, a ti a. A lo let leh tak mai si lo avang chuan Liz chuan pawn lamah chuan a va zawng a. A nu chu a piah lawk barah chuan thu in zu a lo in a. a awmzia chu damdawi ban sanin zu ngawlh vei a lo ni ta a ni. A lo la insiam tha reng reng lo tihna a nih chu. A nu chutianga a awm lai a hmuh chuan Liz chu a thin ur bawk si, a rilru na bawk si. Hreawm a ti em em mai a, chumi zan chuan an in luah hluiah chuan a va kal a, mahse a lo inkalh tlat a. Liz chu an school tharah chuan a kal a, class nine emaw ten tur a ni a, tunah chuan Liz pawh a fai ve tawh a. Zirtirtu chuan Lies chu a hming pum Elizabeth tih chuan a ko a, mahse Lies chuan Lies tiin min ko rawh a ti a. Zirtirtu chuan hming mawi tak a ni sia a ti a, mahse Lies chuan Ka nu ina thinrim changin Elizabeth tiin min ko thin a, kan naupan hun harsa kan tawh lai min ti hre chhuak thin a ti a. Mahse Zirtirtu chuan Elizabeth chu England lalnu hming ang a nia Bawihi. Elizabeth tih hlirin ka ko tuang che, a ti a. Zirlai pakhat a rawn tawng chhuak a, Elizabeth tia koh ka duh lo, a ti mawlh mawlh a. Tingi koh luih tlat ta tiin pawr tak chuan a rawn tawng a. Liasi thla vang chu a rawn hau a ni. He zirlai hmeichhe hming hi Chris a ni a, a ni khatna Liza nen chuan thian an ni ta ni. Liasi ang thovin ani pawh a nu leh pa hi an tha lo ve thova, an enkawl tha lo a ni. Tichuan thla hnih liam hnu a lo lang a. Liz leh School-a a thiante chuan group study an nei mek a, Liz te inah chuan an zir ho va, Liz chuan, Ka nu leh ka pu lo haw hmain kan zir zawh hman a ngai ania aw, a ti a. Chu lai tak chuan kawngka hi an rawn kik a, Liz thiannu chuan kawngka awng atang chuan a va bih a, Hmeichhe pakhat a ni, a rui a ni maithei, a luak bawk a, a ti a, Liz chu a ngawi reng a, a nu lo haw tih a hrethiam nghal a, inchhungah chuan a hruai lut a, Inchhungah te chuan a luak a, Liz thiante chu an haw a, Liz hi chuan nuam lo a ti em em mai a, Chris chiah chuan a awmpui a, Liz chuan a nu chu a bual a, a nu chuan, Liz, nu tha ka ni lo a ni, ka fate pawh ka enkawl lo va a ti a, Liz chuan engmah sawi lo va a bual zawh chuan a mut tir a, a hnuah chuan Chris nen chuan an nuna harsatna an tawh dan te an sawi dun a, an nu leh pa te vanga buaina leh harsatna an tawh dan te an sawi dun a. Fate enkawl leh peih lo tur si hian tinge fate hi an neih le? te an ti a. Chris chuan cigarette chu a chan a, a kut chu tikang a. Liz chuan, I ah ta mi? Eng thil ngei tih a? a ti a. Ti hian ti ang, Foster home ah let lo la, hetah ka bulah hian awm rawh, a ti a. A pu chu lo kalin thinrim tak chung hian, Nangmah pawh phur rit ni tawh nak laiin he nu hi phur rit belh tur atan i sawm a maw? Keihna tang hian chhuak nghal rawh. a ti a. Lisi chu thin hrim takin Chris nen chuan an chhuak a, zan khuain ticket pawh nei lovin relah chuan an chuang a. Khawimawh laiah chuan chhukin kawng sirah chuan an thu a, kut an dawh ta ringawt mai a, an pawisa hmuh hmang chuan ei tur te an lei a, chutiang chuan an tal ve ta nawk nawk a. An thiannu inah chuan kalin a nu leh pa hriatpui lovin a rukin an inah chuan an awm ve ta ringawt mai a, an thiannu chuan a support tha em em mai a, school pawh an kal lo. Mahse Liz chuan lehkha zir chu a bansan ngai lo va, Supermarket a mi eitur te chu ruh in an ei thin a, chutiang chuan ni engemaw chhung chu an awm chho ve ta a. Ni khat chu Liz leh Chris chu a pu inah chuan an va kal a, kawngka pawn lamah chuan a nu chu an lo nghak a, a nu chu a lo lang a, dan ngai te in a rawn rui leh ta che mai a, a mit a fiah lo tawh bawk si nen. Liz chuan lo pui in inchhungah chuan a hruai lut a, a mut tir a, A nu chuan, Tinge, khawiah ngei kal bo daih a, a lo ti a. Liz chuan, Khawiah mah ka kal bo hlein em? Ka thiannute inah ka awm alawm. Ka puiin in atang hian min hnawt chhuak si a, a ti a. Mahse Liz hi thusawi avang chuan rilru hreh awm awm leh thinrim awm pawhin a awm lo va. Thla khat a liam leh ta, Liz chuan school a chawlhsan a, Chris nen chuan engtin tin emaw pawisa an thawk chhuak a, an leng kual vel thin a, Liz-i chuan a zalenna chu nuam a ti ve hle a. A nu in zu in thinna barah chuan Liz chu a kal a, ina haw chuan a puin a lo hau leh hrep dawn si a, ina haw lo chuan a nu hmuh va tum a ni. Mahse a nu chu barah chuan a lo awm lo va, a nu chu a lo kal ngei a ring a. Chulai hmun a lo awm ve ho hnenah chuan a zawt a, anni chuan, Bawihi, i nu chu ni min zingah khan a boral alawm, i hre na nge? Naktukah phum tur a nia, lo kal ang che aw, an ti a. Thu pangngai sawi chuan an sawi hmiah hmiah mai a. Lisi erawh chu a keh che vek hi a ni ber mai. A nu chu nu tha a ni emaw ni lo emaw, nu chu nu an ni nge nge. Lis chu a tap zawih zawih mai a, chutiang thil chu a thlen a ring phal lo a ni. A tukah chuan vuina hun chu an hmang ta a. Lisi thian thenkhat, a pu leh Liza leh an thenawmte pahnih chiah vuinaah chuan an lo kal a. A kuangte pawh chu an siam phuah chawp hle mai a. Chhung leh khat nei lo ang maiin Lisinu ruang chu phum a ni dawn ta a. Kuang phumna tur chuan mi pakhat hian lei a lai a. Lisi chuan, Pastor kan sawm dawn lo em ni? Ka nu vui tur hian Pastor awm ve chu a ngaiawm si a, a ti a. Mahse, chu pa chuan, Aids fei a nih avangin Pastor chu a lo kal lo vang. I hre lo a mi? a lo ti a. A pu chuan, Pastor-in a vui liam leh vui liam loh chu Enge pawimawhna? I nu chu a thi tawh a, inah haw tawh rawh, a ti hrep a. Liz chu a kai lui a, aiva pawh a rawn kal ve a, Lizzie chu a thiam angin a fuih ve a. Chris chuan nang pawh haw tawh la, a ti a. Lizzie chuan, Khawiah nge ka kal ang? Engtia rei nge thiante inah a ru ka ka awm thei ang? Kawng sirah thu in kut ka duah mai ang, za len takin ka awm mai ang, a ti a. Chris chuan, Foster home-ah kal ang, a ti a. Mahse Lizzie chuan, Ka duh lo, a ti a. Chris pawh chuan a nawr lui thei bik lo va. Lizzy chu a nu kuang chungah chuan an phum fel hma chuan a mu a, a tap nasa em em mai a, a nu chu a thih hmain a hmel pawh hmu ta si lo va. Tunah chuan khawiah nge ka lang a, enge tih ta kang tih pawh hrethiam tawh lo va. Thlanlaitu chuan, Buyi lo chhuak tawh mai la, thlan hi ka chhilh vat a ngai tawh nia, a ti a. Lizzy chu a rawn tho va. Kalna lam tur pawh hre lo chuan a kal ve tawp mai a. Relah chuan a chuang tawp a, an zirtirtu thusawi chu a hre chhuak a, Eng pawh tawk la, lehkha zir hi bansan lo la, chu chuan dinhmun tha la piang che tih kha thutlukna a siam fel ta a, Hringnuna eng thil pawh tawk mahse lehkha zir chu a bansan dawn lo a ni. Taima takin lehkha ka zir ang a, he nun hrehawm tak aṭang hian nun nuam zawk ka la nei ve thei ngei ang tiin a infuih sauh sauh a, Aifa te inah chuan a va kal tawp a, Aifa chuan inah chuan a lo lawm lut a, chumi hnu thla thum liam hnu chu a lo lang a. Lisi chu school kal lovin institution pakhatah chuan a kal a, receptionist hnenah chuan admission tih a duh thu chu a sawi a, ani chuan thla khat liam tak khan class kan tan tawh a, tuna i lo kal ve chauh bawk si a, engtin ngei thiam hman tawh ang? Sir chuan a admit duh che ka ring lo, a lo ti a. Mahse Lisi chuan nasa takin a ngen a, Lise dinhmun chu a hriatthiam pui ta a, form chu a pe a, lo fill up la, sir a lo kal hunah i rawn pe dawn nia a ti a. Lise chuan form chu a fill up ta a, he institution ah hian a chhan hrang hrang vanga an zirlai zo thei lo ten an rawn zir zo thin a, a then pawl sawm thleng kal a kal zawm thei lo ang tih te leh a chhan eng emaw vanga zir zawm thei lo ang chi te. Kum rei lo te ah class twelve exam an pe thei a, Kum li chhung high school zir ngai kha kum hnih chhung chauhin he institution a zirte hi chuan an zo thei thin a ni. Lisi pawh chumi vanga rawn kal chu ni a, a naupan lai atangin class a kal mumal thei lova, a kum ngaihtuahin a pawl a la hniam hle a. Chuvang chuan helaia lehkha zir theih chuan a zir laia zir zuaha university tha taka zir nasang zawka a zir thei dawn a. Chuvang chuan Lisi hian he institution a kal ve ngei hi a tum ruh tlat a. He institution puina hmang hian a nunah hlawhtlinna engemaw ta la chan theih ve mai se a ni. An zirtirtu pa tur chu a lo thleng a, mi fel tak a ni a, a hming chu David a ni a. Bawihi, thla khatin i rawn tlai a, class pawh kan tan tawh bawk si, a ti a. Lisi chuan a chanchin chu hrilh a tum a. David-a chuan a falin a bia a. Lisi chuan a chanchin zawng zawng chu kim chang takin a hrilh ta a. A nu leh pa drug addict an nih thu te, A u nen an thil paltlang harsat thin zia te, thla hnih liam ta a a nu aids vanga a thih thu te, awmna tur hmun a neih loh thu leh pawna a riah a ngaih thu te, mi bawlhhlawh bawm a ei tur ning nawi a ei thin thu te, ei tur a ruk thin thu te engkim chu a hrilh vek a. Sir, hetiang ringa nun hi ka duh lo va, nun nuam leh hlimawm tak neih ve ka duh a, hringnunah hian eng emaw tak nih ve ka duh a ni, a ti a. David-a chuan Lia-simita chuan tum ruhna a hmuh a, a harsa nasut kian duhna leh theihtawp chhuah duhna. Lia-si chu a hlawhtlin theih ngei beiseipui ta a, Lia-si Mark hriat te chu an enkual a, thutlukna a siam ta a, Lia-si chu an institution-ah chuan a admit dawn a ni, tiin. Mahse, Lia-si chu kum sawm paruk chauh a la nih avangin, dan ang chuan amahin thutlukna a la siam thei lo a, Kum sawm pariat a tlin hunah puitling a pawm a ni ang a, amahin thutlukna a siam thei dawn chauh a ni. David-a chuan Guardian i nei a nih chuan lo hruai la, form-ah hian an sign a ngai dawn a, a ti a. Liz-i chuan a pa chu a zawng ta a, in leh lo nei lo chenna hmun an siamah chuan a awm tih a hre ta a. Liz-i chuan khawngaihin ka tan dawt sawi mai rawh, hnathawih nei a, min enkawl tha a ni tih hi sawi la, a ti a. A pa pawh chuan a lo remti ve mai a. David-a chuan va hmu ta a, dawta sawi lai chuan Peter-a chu a khur deuh hlek a, mahse David-a chuan a ring hlel lo hlauh a, I fanu hi kan institution-ah hian kan admit dawn nia a ti ta a, Lizzy chu a thaw huai mai a, tichuan an chhuak ta. Lizzy chuan ka pa, kan naupan lai kha chuan ka idol i ni thin a, i fing em em mai a, thiamthil ngah tak i ni bawk a, mahse ruihhlo hian i nuna tichhe ta vek a nih hi ka pa a ti a. Ngati nge in khai chhuah san a? Ngati nge chhawmdawlna inah hian i awm? a ti a. Peter-a chuan, Liz, kan inluah atang khan min hnawt chhuak alawm. A chhan chu kei pawn aids ka kai a, a ti a. Liz-i chuan a pa pawh a thi thuai dawn a ni tih a hriat chuan a rilru na hle mai a. Peter-a chuan, Bawihi, kei niang nu leh pa i neih vang leh i seilena chhungkua ngaihtuah hian rilru ti na lo la. Hetiang chhungkua Seilian i ni chung pawh a, i zir zawm theihna tura i thil tih te ka hmuh hian ka hlim tak zet a ni bawi i. Nakinah chuan din hmun sang takah i la ding ngei ang tih hi ka ring nghet tlat a ni, a ti a. Hun a kal zel a, Liz-i chuan court chu a join a, chutah pawh chuan a thiam thei pawl a ni leh ta a, A grade a hmu thin a ni. David-a hnenah chuan ka la duh tawk lo sir, perfect e hmuh ka duh a, hei aia rima thawk tur hian ka inpeih a, Khawngeiin extra class min kalpui rawh, a ti a. David-a chuan a lo remti a. A tuk atang chuan Liz-i chu zing hma taka a tho a, lehkha a zir nasa em em mai a. Ni khatah class sawmte a kal a. David-a chuan hetiang leh lutuk chu a tha lo a nia Liz. I grade lah a tha em em si a, a ti a. Mahse Liz-i chuan, Ni love sir. Kumli course hi kum hnih chhunga ka zawh ngei ngei a ngai a. School ka kal momal theih thin loh vangin ka kum ngaihtuahin ka pawl hi a hniam a. Chuvang chuan kum sawm pariat ka nih hma in course hi ka zawh fel a, University tha tak a ka kal a ngai alawm, a ti a. A zirlai vek hian restaurant ah part time in hna a thawk bawk a, mahse, hna a thawh pah te chuan a nawt chu bangah tar in a chhiar pah thin a, zing chhun zan zawm in eng lai pawh in a zir ngat ngat mai a ni. A tum ruhna leh a beih nasat dan en chuan chhungkaw mumal lo tak atanga lo sei lian chung pawh in dinhmun tha leh hlawhtlinna chu a nei thei a ni tih hi Khawvel hriat a lan chhuah tir a duh hian a hriat a. Nikhat chu rel atanga chhuk chu Chris nen chuan an inhmu a. Chris chu school a lo la kal chuang lo va, a hun a lo khawh ral vel mai mai a. Liz chuan, Institution pakhatah ka kal a, nang pawh lo kal ve la, i zir lai i zir chhuak ang a, a ti a. Tichuan Liz hi chu a zui a, A va nuam dawn ve, a ti a. A nihna takah chuan hun khawh ral a duh vang mai mai a nia. Lehkha zir chhunzawm zel duhna paw'n ei hran lo. David-a chuan Lisi hnenah chuan, Kan institution atanga top ten te hi Harvard University-ah trip kan neihpui dawn a, a ti a. Lisi chuan, Ka tel ve ang tiraw sir? a ti a. David-a chuan, Engtin nge i tel lovang le? Pakhat nai ni alawm, a ti a. Mahse Lisi chuan awi har a ti hle mai a. An kalna tur chu University lian tak mai a ni si a, chulai hmuna lehkha zir phei chu ngaihtuah pawh ngaihtuah pha ngai lo. Chutiang University ropui a hmu tur chu a ngaihtuah ringawt pawn a hlim em em mai a, mahse Chris chuan Liz chu kal lo mai rawh, kal mah la eng nge ni vak chuang ang, kal lo mai la, nuam deuhin hetah kan awm dawn alawm, a ti a. A nihna takah chuan zirna a ngai pawimawh lo hrim hrim. A thusawi chu Liz hi chuan a lawm lo hle mai a, a chhan chu a hma hun ruahmanna nghet tak a nei a, Chris chuan chu chu tih hnuai la tum a ni. Tichuan Lisi chu zirlai dang pakua te leh an sir Davida te nen chuan Harvard University-ah chuan an kal a. He University-a kal hi zirlai tam tak te suangtuahna a ni a, an hmanrua te, an inzirtir dan te, a ai tha hmun dang hi a awm lo va. Chutiang a nih vang chuan fee pawh a tam a. Helai a zir tur chuan a lo ber a, India pawisa chengnuai sawm nga vel kum khat ve tan nei a ngai a ni. Mahse helaiah hian thiamna pawh nei a ngai a, Zirlai naupang thiam thei fal te, mi biak te an kal tlangpui a, an thiamna avanga scholarship hmu a kal te pawh an awm ve bawk a. Liza chuan helaiah hian engtik ah mah ka kal ve thei awm si lova a ti a. Mahse David-a chuan theihtawp chhuahin zir la, i mark a that chuan scholarship hmanga helai a kal theihna chance hi i nei alawm a ti a. Nikhat chu receptionist chuan New York Times-a ads pakhat chungchang a sawi a. Kum tin naupang thiam thei bik te chu sponsor in Harvard University ah a tir thin a. Chu scholarship hmu tur chuan zirlai te chuan an thil tum te, an nun dan te, an thawhrim dan te leh an beih dan te an ziak ang a, an thawn ang a, chung zing atang chuan an thlang chhuak ang a, interview an hmachhawn leh ang. Interview na a an thlan chhuah te chu an zirna turin kum tin dollar nuai khat leh sing hnih kum li chungin an pe thin dawn a ni. Thlali chhung hun a la awm a, Lisi chuan a beih nasat dan te, a thil tum te uluk leh fimkhur tak chuan a ziak a. Thlali chu a ral dawn ta mai a, a tukah thehluh hun a tawp dawn a. A hma chiah ni chuan Lisi chuan a lehkha chu a thehluh tur chuan a pe ve ta a. Receptionist chuan, Engatinge a hma min pek lova, naktuk la ze ni tawh si, a lo ti a. Lisi chuan nui sang chungin a lehkha chuan a sign a. A thehluh ni chuan kum sawmpariat a tling chiah a ni. Tunah chuan Guardian tu mah a mamawh tawh lova, chuvang chuan kum sawm pariata tlin hun chu a lo nghak tang tang a ni. Dan ang pawn ama thutlukna siam thei chin a lo ni ve ta a, receptionist chuan a birthday chu a wish a, a dilna chu a thawnsak ta a. Thla hnih hnuah chuan Lizzy chu New York Times interview tura thlan chhuah zingah chuan a lo tel a. Interview a hak tur kawr tha leh nalh engmah Lizzy chuan a nei lova, a u Liza hnenah chuan kawr hawh tur dil tur chuan a kal a. Liza chu tiang hall chung hian a lo kal a, a nu ang khan a mit a lo tha lo ve a ni. Lisin a interview tur thu a hrilh chuan a coat chu a phel a, a pe nghal a, Hei hi va ha rawh, mahse khaw ngei awm a, engtin nge i khaw sak a? a ti a. Lisi chuan, Part time in hna ka thawk pah a, ka pi aiva hnenah a kawm tawh lova, institution in chenna tur room lian vak lo min pe a, chutah chuan ka awm a, public bathroom ah ka inbual thin a, Buaina a awm lo. Hnathawh tur dang ka hmuh hunah in te deuh ka luang a ka awm ang, a ti a. Liza chuan a vailiam a, a kalsan ta a. Chris nen chuan an inhmu a. Chris chuan lehkha a zir duh lova, Liz-in a zir pawh chu a rem ti lova. I bungrua va siam la, khawi laia emaw kan awm dawn alawm. Foster home atangin min hnawt chhuak a, a ti a. Liz-i chuan, Dawt sawi suh. Kum sawmpariat pawh i la ni lova, Foster home atang chuan an hnawt chhuak thei lo che. Ka thusawi hi zawm la tha takin lehkha a zir la, kan institution ah hian lo zir ve la, Sir David a pawh ka biaksak ang che, a ti a. Mahse, zir paih lo na nana chuan engtin nge zir ang? A duh ta tlat lo va. Lizzy chuan kei chu ka nun hi tih chhiat ka duh lo va. Hei aia nun tha zawk hi i duh nih chuan, nang pawh ka rualin lo kal rawh. A nih loh chuan min kalsan rawh. Ti chung chuan Lizzy chuan a kalsan ta a. A hnuah chuan Lizzy chu New York Times interview na turah chuan a thu a. Penela chuan a chanchin a lo beih chhoh dan. A thil tum te ngaithla tur chu an thu thup mai a. Liasin he interview na a a thusawi te hi kan thlir ho tawh ang khan a thawh rem zia te, a beih nasat dan te, a bei dawn duh ngai loh dan te, eng emaw nih ve ngei a tum ruh tlat na te, hun harsa pal tlang tur a theih tawp a chhuah dan te, chung thil an ngaihthlak chuan Penela thu interviewers te chu an mittui a tla hial a. Lee Chi Aia he scholarship phu hi an awm thei lo hial in an hria a ni. Tichuan a tawp nan, I thil sawi tak te bakah khan enge sawi duh dang i neih tiin an han zawt a. Lee Si chuan, Ka nu kha a tha lo chung chung khan ka hmangaih em em a. A thih hnuah thleng khan a lak atang khan hmangaihna ka dawng tam lo. Mahse ka dam chhung in min hmangaihna a lantir ho kha ka hre reng tawh ang. Kha a hmangaihna khan mi tling lo ka nihna ni lovin Eng emaw tak nih ve duhna min neih tirin helaiah hian min rawn hruai thleng a ni, a ti a. Interview chu a zo ta a, Panela thu zinga pakhat chuan Lisi chu pawnah chuan a hruai chhuak a. Thil eng emaw hi a hrilh a, a hrilh zawh chuan Lisi chuan a kuah a. A nihna takah chuan Lisi chu scholarship hmu tur a thlan chhuah a ni ta a ni. Chumi hnu chuan press meet lian tak mai a awm a, Lisi pawh thu sawi tur a ti a ni ve a. A chhan chu New York Times in scholarship an pek chhuah tur hi a tam tham em em a, Lisi chu zawhna pawn zawt nasa a, a chhan chu scholarship an pek tur hian a phu reng em tih finfian duh ni. Lisi chuan zawhna chu that takin a chhang vek a, New York Times in scholarship Lisi an pe tur hi a tha an ti ta em em a ni. A tawpah chuan Lisi chu Harvard University kawtah chuan a lo ding ran a, he University-ah hian a la kal ve ang tih hi a suang tawh a phak ngai lo kha a ni a, New York Times khan Lizzy hi part time job pawh an pe nghe nghe bawk a. Chumi a hlawh hmang chuan apartment pakhat a luah a, tunah chuan Lizzy chu a hlim tawh tak zet a, Lizzy chu tu lakah mah a innghat lo va, hna a nei a, hun tha leh dawm lutuk hawnsakna pek a ni ta a, theihtawp chhohin ka zir dawn a ni, tunah chuan chenna tur in pawh ka nei ve ta a, tumah in hma lam pana ka kalna tur hi min dal thei tawh lovang a ti a. Tichuan Lisi chu class chhungah chuan a lut a, Zirlai chu a zir tan ta a ni. Chutiang chuan he movie rilru khawih tak mai chu a lo tawp ta a. Tichuan hei hi Lisi tak tak chu a ni a. Harvard-a a zirlai chu zir zovin Columbia University-ah Master degree a zo a. A hnuah chuan Hobart Summer School-ah zirtirtu hna a thawk a. A hnuah chuan Lisi chu ziaktu hming thang tak, lehkhabu tam tak ziaktu a lo ni ta a. Chu mai bakah Lisi hi motivational speaker a ni bawk a, chhungkaw mumal lo a cheng naupang leh tleirawlte tan fuihtu, chona thar petu tha tak a lo ni ta a ni. Lisi chanchin kan en tak kha a tak tak a thil thleng a ni a, a tha zawk beiseina nena theihtawp chhuaha beih ṭang ṭangna leh thawhrimna chuan rah ṭha a chhuah nge nge ṭhin.